Гамиләфзал исемдәге республика әдәбият һәм сәнгать көннәре кысаларында Гамиләфзал исемдәге яшь каләмчеләр республикакүләм иҗат фестивале һәм гомуми урта белем бирү йортлары укытучыларының җиденче регионара Гамил Афзал укулары. Янәдән сәламлибез сезне! Биредә мәгариф һәм фән министрлыгы вәкилләре, Казан федераль университеты филология һәм мәдәниятара багланышлар институты профессорлары һәм фән кадеатлары,

Мәгариф министрлыгы, шул вакытта Казан федераль университеты, гомумән, бүгенге безнең бәйрәмебездә катнашучылар, дөрестән дә, бик матур бәйрәм. Ел саен без аны үткәрәбез, үткәрергә тырышабыз, ләкин максатыбыз, аны барыбер елдан югарырак дәрәҗәдә үткәрү. Һәм, икенчедән, инде менә күреп торасыз, хөкүмәтебез, Президентыбыз безгә шундый зур бүләк бирде. Бик матур шартларда безнең балаларыбыз белем ала, Актаныш гуманитар гимназиясендә. Һәм инде ул, аның миссиясе дә, татар дөньясына шәхесләр әзерләү. Без үзебез дә шундый бурыч куеп яшибез бит инде, татар дөньясына, Актаныш табигмәсе мәдәниятенә, сәнгатенә шәхесләрне кем бирергә тиеш дигән. Шуңа күрә Безнең өчен бу бик зур фестиваль, зур вакыйга һәм шул дәрәҗәгә без аны күтәрергә елдан-ел тырышабыз, максатлар куябыз. Дөрестән дә безнең бөек шагыйребез Рамил Абзал Насыйп булды миңа ул исән чагында Илфак Мирзаевич белән 80 яшьлек Юбилее белән Әлмәткә барып аны котларга, аның белән аралашып утырырга, фикерләшеп утырырга, аннан соң, күреп торасыз, инде егерме елдан артык вакыт узды, ләкин аның бу фестивальнең әһәмияте кимеми, бары тик артканнан арта гына бара. Барыбер инде ул сәләтле балалар бик күп, Актанышта да күп башка Районнары да күп бар, тик аларны без күрергә, табырга тиеш. Вакытында аларга юнәлеш бирергә тиеш. Әйдәп баручылары булырга тиеш. Шулай эшләгәндә ул бервакытта да безнең чишмәбез агудан туктамаячак. Талантлы шәхесләр әдәбият дөньясына, сәнгатькә, мәдәнияткә килүдән туктамаячак киләчәктә дә. Шул күзлектән бу үткәрелә торган чара. Миңа әйттеләр, 120 дән артык эш килде, диделәр. Биредә бүген 60 тан артыгы катнаша. Бик сөенечле, Татарстан районнарыннан гына түгел, Ульяно өлкәсеннән дә балаларыбыз бар, диделәр. Чуашстан Республикасыннан да балаларыбыз бар, диделәр. Бик зур рәхмәт, мәгариф министрлыгы вәкиле монда катнаша, шул ук вакытта Казан федераль университеты. Шуңа күрә ике көн, ике көн була мисалыбызның, или бүген бөбебезнең көне буе давай сезнең белән аралашып матур итеп үткәрик. Әле безнең.

Бу битемдә тагын бер урын калды. Баргач күрсәтермен. Әле ачсам, тагын җиде урын барлыкка килә. Шулай булгач, алда да күбрәк булсын. Безнең Тукай премиясе лауреатларыбыз, иң мөһиме, яшьләребез үсеп килә. Шушы фестивальдә кайчандыр гына Динар Шәех беренче шигырьләрен язган, Илмира Җәләлованы күрәм, Гыйбадуллиннарны күрәм, Лилияне. Менә алар безне кайчандыр шушы фестивальдә Башланып киткән балаларыбыз, күрәсез, алар хәер нидәй матур йолдызлар, татар әдәбияты, сәнгать өлкәсендә. Шуңа күрә горурланабыз без үзебезнең яшьләребез белән. Мондый яшьләребез әле тагы да күбрәк булсын инде дип без хыялланабыз. Шуңа күрә барыгызны да котлыйм бүгенге фестиваль белән. Ә тагын бер неем калды, фикерем. Ел саен барыбер ни дим, менә Кадрия белән дә сөйләштек, шушы базада татар теле буенча олимпиада үткәрергә дип бетәбез, ни, Гөлия. Аерым республиканыкы булсын, ну без үзебез әйбәтләп, укытучылар өчен дә, укытучылар арасында да мастер-класс формасында без аны карарбыз, чөнки барыбер татар теле укытучылары белергә тиеш. Барыбер инде ул чиста бердәнбер дип әйтсәк тә була, татар төбәге шушында, Актанышта һәм шушындый база булганда ник без аны эшләмәскә тиеш? Кем татар теле буенча, шул акыта әдәбият, сәнгать буенча китәргә теләй, тем более Илфак Мирзаевич безнең арада, болай гына әйткәндә, шунда килеп үзләрен ни астына атып карамаска? Без аларның көчләрен, шул вакытта инде аларны әзерләүче укытучылар арасында аерым формада тоже без бәйге үткәрүне киләсе елдан кертеп җибәрергә планлаштырабыз. Мәгариф министрлыгы, Казан федераль университеты белән берлектә, Аллабирса, моны ансын да сез кайтып җиткерсәгез иде. Ансын, может, инде без ана шул язгы каникуллар чоры булырмы, шул чорга планлаштырырбызмы, ансын вакытын инде фикерләшә бетербез тагын. Менә ике олы зур чара диез без. Татар әдәбияты, әдәбият дөньясында, Актаныш җирлегендә, гимназия базасында Гамиләр зал фестивале һәм Пока республика олимпиадасы диербез инде. Без инде башкортлар, әлбәттә, алар безгә чыкмый калмый. Башкортлар менә башка өлкәләребезгә килә, регионара дисәк тә була. Шундый олимпиаданы без киләчәктә сезнең белән планлаштырып торабыз, Алла бирсә. Шуңа күрә барыгызны да котлыйм, сау-сәламәт булыйк. Әле җиңүчеләрне котларга тагын без сезнең белән очрашырбыз. Рәхмәт килгәнегез өчен.